Video like duh aiin kan uar lo mama ah i like vek zel ang aw. Mahito chuan a kut lehlamah chuan mit pakhat chu siam bela lehlam chu hmanraw hriam tak ang mai chuan a siam bawk a. Mahito chuan an pahnih lam chu a pan a, anni pawh chuan an lo bei let ve nghal. Boruakah chuan zuang kang vakin Ita Dori a vih tlangna ang kha tam tak chu a rawn siam chhuak a. Nanami leh Ita Dori chuan hnuai lamah chuan chu thil chu an lo ti bung hmak hmak a. Mahito chu a pianphung pangngaia chuan let leh in anni pahnih pawh chuan an chilh zui nghal zat a. Mahse Mahito chu naupang pian anga insiam in a tlan chhe zui leh nghal a. Ani chuan mihring kharsa siam chu a rawn theh chhuak a, Itadori chu a beih tir. Ani chuan Nanami chu rawn tum leh nghal in a rawn vai fuh teuh ther ther hle. Mahito chuan khars te chu mihring atanga siam an nih avang in Itadori chuan a that duh dawn lo a ni tih hria a. Itadori chuan khars te chu tih nat loh hram a tum a, a theih dan dan chuan a inveng a, a tlanchhiat san bawk a. Anni lah chuan a puihna chu an dil bawk si. Mahito chuan Nanami chu bangah chuan an lo nam bet reng a, Zofel chu a tum ta mai. A chet hma chiah chuan Itadori chu rawn zuang thla in Mahito kut chu a rawn tum vak a. Ani chuan mak ti taka Itadori chu melh in, Anni pathum kha i dah tha maw? Ka ring ang chu i ni hauh lo mai a. Nanami chu hnunglam atang a rawn che in Itadori chuan a rawn chhunzawm ve a, Mahito chu a dak nghal zawt zawt mai. A taksa pian phung a thlak loh nan tiin Anni chuan chawlh loh chuan an khawih char char a.

Nana mi chuan, Ni lo chu a ti zawi sap a, Mahitawla chuan, Tunah chuan nang aia a let a ropui zawk ka ni ta. I ta Dori chuan, Pawn lam atang chuan Mahitaw domain chu a lo hnek vak vak a, engti kawng zawng pawhin ka lut ngei ngei tur a ni, a ti rum rut. Chhung lamah chuan Nana mi chu a lo mang ang rilru tawh hle a, a chhan pawh Mahitaw in a domain a hmang miau a, domain hi mina zawng tan hmang thei ni lo a, Jujutsu Sorcerer-ah pawh mina zawngin an hmang thei lo a ni. He level hi zawng ka la thleng loh thil a ni a, a ti a. A tan chuan tlai hmun atanga dam khawchhuahna chance a sang lo ve em bawk a ni. Nanami nun hmasa chu lo langin eitur tui tak chu dawr pakhatah hian a lo lam mek a. A nghak tunu dawrah chuan kharh teh reuh te pakhat chu a awm reng a, mahse Nanami chuan engtin mah ti lo chuan a kalsan mai. Nana mi chuan nun nuam zawk a nei thei nan office ah chuan hna thawk a, a chhan chu pawisa a mamawh em vang a ni. A hma lam hunah engtin nge awm anga, engtiang che in nge a khawsak zel ang tih ngaihtuah reng reng chuan a hun leh ni te chu a seng zo ve thin a. A eitur chah thin chu a zuk lam nawn leh a, Hmeichhe naupang te chuan, Zan i mu tlem a ni maw? a ti a. Nana mi chuan, Nang pawh kha i chau viau a ni lawm ni? a ti a. Chu Tleirawl chuan, Keite chu chau lo ve, mahse ka dar lehlam hi a kham thei lutuk a, a chhan erawh ka hre lo, chu te chu ni mai? Nana mi chuan Tleirawl chu tlem tawlh hnung tir deuh in a ban chu a han vaih a, chu Kars pawh chu a bo zui ve nghal a. Chu nu chuan, Ehe, a dam hmak mai, a nuam lutuk tawh ringawt! Nana mi chu chhuak in a zui ve nghal a, Khawngaih takin min lo tlawh ziah dawn nia, i chungah ka lawm lutuk a nia, a ti a. Chumi ni tang chuan Nanami chuan Jujutsu chu a lo join ve ta a ni. Nanami chuan a tarmit chu la thlah a, hmana hmeichhe tleirawl a chhan chhuah kha a rilruah chuan a lo lang zawk a. A chunga thil thleng tur chu eng pawh ni se, pawi a tih loh thu leh Inchhirna pakhat mah a neih loh thu chu a sawi a. Mak tak maiin Mahito domain chu pawn lam atanga tihchhiat a ni a, Itadori chuan lo hnek kuahin chuta tang chuan a rawn zuang thla zui nghal a. Mahito pawh chuan, Engtiang a lo lut thei nge ni? Thil theih loh tawp a ni, a lo ti rilru a. Nanami chuan hei che hi ni, chhung lama awmte tan chuan chet a harsa em em a, mahse, pawn lama mite tan erawh etek a awl em em thung. Itadori, Mahito domain-a a luh chiah chuan, Mahitawh chu Sukuna awmnaah khan a lut ve leh nghal a. A ni lah chuan, Ka hrilh tawh che ni lawm ni, a vawihnihna chu engtin nge ka tih kha? A ni chuan, Mahitawh dar atang chuan thisen tam tak chu a tihchhuah sak a, Mahitawh lah chuan engmah a ti thei lo leh nghal. Chutah, Mahitawh domain chu a rawn keh a, a dar chu na a tih hmel khawp mai, a dawm vawng vawng nghal a. Itadori chuan pan leh nghalin, Mahito pawh chuan chu chu lo hmuh in a taksa pian hmang chu a siam danglam leh a, a ni chu kharch lian takah chuan a insiam a. Chu mi vang chuan Itadori chu tim phah aih lo, Mahito chu na tak chuan a han hnek pawp a. Mahito chu a puak darh a, puan ang takah chuan a lo insiam leh hman daih chu niin a ni chu Tui chhe peihna karah chuan a tleng lut a. Nana mi chuan na takin va sat mah se, a ni chu a kal tlang hman tho a. I Tadori pawh a chau tawng khawng tawh bawk a niang. Ni khaw hre lo chuan a tlu ta tawp a, amah chu harh fim mah se, a taksa chuan a zo tawh lo. Mahito pawh a taksa lo siam tha leh mek in a phun nak nak a, Kha kha maw, Ryomen Sukuna, King of Curse chu nia, Min va han surprise chiang tak em. Sukuna nen an level chu a la in thlau hle a ni tih chu a hre chhuak ta bawk a. A vawihnihna chuan Itadori chu thah ngei a tum tawh hmel hle. Nanami leh Itadori lo lang ve leh in Nanami chuan vawiin khan ka nun nai chhan him a ni a ti a. Itadori chuan mahse engtin mah ka ti si lo a, ka taksa kha thlak thleng tur pawn ka ti bawk si lo. Nanami chuan chhuah tir lo ve mahse ani kha a chhungah a lut a ni zawk I Tadori chuan, Nana mi, vawiin hian tu emaw nuna chu ka laksak a ni si a, inthiam loh tak chuan a rawn ti a. Nana mi chuan, Mi tha te chu pangai takin an ti thin a, mi tha lo te erawh a letling thawk, hei hi hrial a, kan tawpna tur chu tu pawh thihna vek hi a ni. Vawiina i thil tih kha tih tur dik tak ni, tunah chuan Jujutsu zirlai i ni tawh bawk a, hmalam pana i kal zel a tul. A chhan chu khatiang thil kha i la tawng dawn chauh a ni si a. A tawpah zirtirtu pa chuan school naupang chu hremna chu a pe ve dawn ta a, Junpeia nunpum an tih chhiat vang a ni, amah pawh hi a bang bik chuang lo a. Zirtirtu pa chuan, Ka en zui reng dawn che nia aw, a ti a. Jogo pawh lo lang ve leh hlawlhin vaibel chu a lo pak hlar hlar a. Tuiah chuan Mahito chu lo zuang lutin, Kha, i taksa i nei let leh tawh law, ti kha chuan hmui nuam ve deuh tawh lawm, tiin a fiam zui a. Aw, neih let leh tawh a nih ve hle hlui hi, a lo ti a. Mahito chuan, Sukuna taksa neitu saw ka hmelma dik tak chu ni, a ti a. A tir a, ka plan dan kha chu a tha chho viau mawle, mahse a tawp ka khar fuh ta lo a ni. A han ti zui zat a. Gojo lo langin, Nanami nen chuan an awm a. Yes, ka hre ta, naupang ho chu sing-a-song competition ka siam sak dawn chiang lutuk, Ye ye tiin a lo chim awm leh tawh lutuk a, Nana mi chuan i upat tawh teh reng nen, ngaihtuahna mak pui pui leh hau deuh deuh hi rawn nei ve ziah. Nana mi lah chuan exchange event hunah Itadori hi an tum rawn tur a ni leh awm sia. Gojo chuan khatlamah kha chuan ngaihtuah lutuk duh suh, midang zawng aiin tawrh chhel a chak alawm, ani hi zawng. Itadori pawh lo lang ve nghal zawt in E, nana mi pawh i lo awm a ni maw? ti teh u, i kal vat ang u, midang ka hmu chak tawh teh mai nia. Gojo chuan, I ta Dory za chung lo teh, khatiang te chuan engtin nge midang kan surprise thei anga, lo ngawi rawh, tih dan tur tha deuh ka hria nia aw. Gojo chuan, Ka formula hi apply la, midangin dam tha taka i lo haw leh tih an hmuh chuan, lawm avangin an mittui chu a tla ngei ang. Mahse, ka sawi hmain i ban kha hetiangin han lam tir phawt la. Nobora lo lang ve leh in a ni chuan a thawmhnaw chu a lo keng teuh pek a, hmun hla deuh ah an kal dawn a maw chu a lo ti a. School leh lampang chu an rawn thleng a, an ni nen hian intihsiak na an nei dawn a ni. In hmelhriat tir na te pawh nei ila, a ni hi Maki unau nu Mai a ni a, Aia Todo nen hi chuan kan hriat tawh kha. Hmeichhe naupang deh hi Momo a ni a, hei hi robot ni in Mechamaru a ni ve thung.

A ni chuan, In tan, thil eng emaw te te ka rawn keng avangin ka rawn tlai a ni e, a ti zuah zuah a. A naute lem keng te chu a han sem kual a, Miwa chuan nuam a lo ti fâl leh tawh lutuk. Tunah chuan bomb special tak kan hawng ang, a tih rual chuan Yuji Itadori chu a lo in post nghal a, In lo dam ṭha maw? a lo ti. Gojo chuan, In ṭhian, hun rei tak in hmuh tawh lo kha a ni e, a ti a. Nobura leh Megumi chu lawm avang chuan an mittui chu a tla hauh lo. Itadori-in a thiante hmelawm dan a hmuh chuan Gojo chuan a bawl mai mai a ni tih chu a hria a, a zak lutuk ringawt, chet pawh chu a che tawh lo. An hnung lamah chuan Principal Yaga leh Principal Gaguganji te chu an awm bawk a, ani chuan inhmelhriat tirna chu a nei nghal bawk. Gojo chuan Principal Gaguganji chu hnai set saw ta vaw melhin, I duhawm reuh hle mai, a vaw ti leh hram? A ngeina vak lo ni tur a ni. Nobora chu a thinrim khawp mai, hemi chungchangah hian sawi tur enge i nei a? a ti a. Itadori chuan, Ka dam avangin ka lawm em em a ni, a ti ta ringawt a. Anni ho hian The Tokyo Kyoto Sister School Exchange Event an hmang mek dawn a ni. Anni ho chuan a hmasa berah intlansiakna an nei anga chu chu group anga khelh tur a ni. Principal Yaga chuan, Hei hi hria ula, tumah boral an awm tur a ni lo, insiam that leh a buaithlak. Itadori chuan, Thian teh u, han mitthla mah teh u, hetiang hian ka thlalak a awm hman tep asin, min ngai ve tep lo maw? a ti a, Noborala chuan a lo ning leh tawh lutuk. Itadori chuan, Ehe, panda hi a tawng nia, a ti a, Togi chuan, Dik chiah dik chiah, a lo ti, eng thil ai sawi a? Megumi chuan Itadori bulah chuan Togi power te leh

Kamaw chuan Tawdaw kal tur chu thusawi chu ngaitha zo ve phawt tur chuan a ti a, mahse Tawdaw chu a lawm vak lo. Midang ho pawh chu kawk deuh sawk sawkin a ang khum ta hrep a. Miwa pawh chuan midang tha chu lo duh vak lo. Tawdaw hi chak hle mahse In u Maki khan a counter hneh hle anih kha, a vawikhat tawng lekah che thei loin a siam thei si a. Megumi chuan Itadori zia chu tlemin a dang deuh tih chu a hmu a, a zawt nghal vat. I Tadori pawh chuan zep buai vak chu a tum lo. Mi tuma hi chan leh ka duh tawh lo a ni, a ti a. Intihsiakna chu tan a ni tawh dawn a, an ni ho chu an chhuak dawn chiah. I Tadori chu a hma berah va kalin thu chungin a inpost a. Maki chuan a mawngah lo tlawihin, Tumah thu chunga kan inpost loh hi mawle, a lo ti. School exchange event chu an lo tan dawn ta a, zirtirtu ho chuan room pakhat atang an che tla lai chu an lo en thei vek a. An kal kawngah chuan cars grade tha leh tha lo te chu an lo awm zel dawn a, chung te chu an hmachhawn a ngai dawn a ni. Game chu tan a ni a, team pahnih te chu hmanhmawh takin hma lam pan chuan an tlan zui ve ve a. Reilote-ah Itadori te chuan Spider Cars, Loreng chu an hmu nghal. Mahse, a bul an thleng hmain Todo chu lo langin chu Kurt chu thingkung nen chuan a lo hnawl phei vek a. Todo chuan, Yes, in awm khawm vek a maw? Min lo beih rawn vek ru le? a ti a. Itadori chu tlan pheiin Todo hmaiah chuan na takin a khup chuan a tauh a, mi dang ho chu an tlan dar nghal. Megumi chuan Itadori chu a ngaihtuah ve deuh, a chhan chu Todo chakzia hre miau a. Maki chuan ngaihtuah lutuk duh suh, a tum tur taka tum a nih saw a ti a. Nobura pawn saw pah saw mihring pawh a ni lo, a rapthlak lutuk a lo ti ve bawk. Game an tan hma khan Maki chuan rem chu a han ruat zung zung a, Todo chak zia chu an hre chiang si, an zavaia an bei rawn a nih pawhin hun khawralna mai mai a ni dawn tih chu a hria. Chuvangin mi pakhatin kan hawl tawp a ngai a, midang zawngin hma lam kan pan chu a tul a ni a ti a. A tawpa i ta Dory chu a chuang ta nelh a. Anni pawh chuan a hneh chiah chu an ring chuang lo a, i lo chelh khawtlai hrim hrim kha a tawk viau a nia aw an ti a. Tun hun lo lang leh in i ta Dory chuan a tawpa chuan ka rualpui deuh ka tum ve thei dawn ta e, a va nuam dawn ve aw a ti a.

I ta Dori chet tak lo ah chuan Todo chuan a hau riau mai, a zo leh ta daih tiin kal mai chu tum a. I ta Dori chu lo ding chhuak leh ṭuah ṭuah in Todo chuan Bawia i chiang chiah maw a lo ti a. I ta Dori chuan ka lui tih thi avang ringawt khan i chak emaw i lo inti hman a law a lo ti chhuak a. Deuh hluai ṭhin a che Takada pawn mipa bengchheng deuh chu an fam kim e a tia lawm a ti a. I ta Dori chuan Takada thusawi eke bale ka rawn ngai pawimawh lo ve a ti ve sak a. Ka duhnu tikhan sawi che ringawt suh, tunge nih i hriat chiang loh kha aw, mi thar pa enge i hming ni reng reng a, tiin a zawt zui a. Yogi i ta Dori a nih thuin tha takin a chhang ve mai bawk a, Dodo chuan midang a lo zawh thin ang bawkin, A ni, Yogi, eng ang hmeichhia nge i duh zawng ni reng reng a, tiin a zawt ve a. I ta Dori chuan, Teh thut a che, enga tinge in sual lai laiin chutiang te min zawh daih a? Dodo lah chuan, Tite, i chhahna ka nghak reng a nia, a ti leh ta ran mai. I Tadri chuan a han ngaihtuah vang vang a, Hmeichhe sang lampang hi ka ngaih na a chuan awm bawr tha ve deuh a, Jennifer Lawrence ang vel a nih chu, a ti a. Tuna sawi hi The Hunger Games-a changtunu kha aw, Ayotodo pawh a rawn meng deuh kawk a. A ngaihtuahna chuan i Tadri nen chuan thian tha tak niin school chungah te chuan lehkhabu te chu an lo en dun a. Todo chuan, Tagada hi ka duh thu ka hrilh tawp mai dawn nia, a ti a. I Tadri chuan, Chutiang ti reng reng suang che, Nilengin ka darah i tap dawn a, chutiang ka peih lo asin. I Tadori chuan, Aw tia, lo chhangchei ring reng reng a mi a ti a. Mahse Todo chuan, Hetia awm reng zawng. A chhahna chu ai pawh ni se, hriat ve hrim hrim hi ka phu tawh niin ka hria, a ti lui tlat a. Todo chuan a hrilh ta ngei a, Takada chuan a pawi khawp mai, Hmangaih dang ka lo neih tawh a, tiin mawi takin a lo hnawl a. Chutiang a hriat takah chuan Todo chu tlem chuan a hnual ve ta deuh. I ta Dori bulah chuan a thu kun ta reng a. I ta Dori chuan lo kal rawh, Ramen ka treat ang che. Rilruna te chu riltram vang mai mai lawm, thil kan ei teuh ang a, i zia mai ang a ti a. An pahnih chuan thil ei tur chuan an kal chhuak a, kal kawngah chuan I ta Dori chuan a hnem ve mawlh mawlh bawk. Hei hi Todaw ngaihtuah na vek aw. Todaw chu lo tap chhuak in, nang nen hian thian tha tak kan ni a ti a, I ta Dori lah chuan a ngaihna chu a lo hre vak lo. Mawmawh chuan an ni pahnih chu chunglam atang chuan a lo en reng a, Kamo hnenah chuan chanchin chu a hrilh vat a. Chuti lai tak chuan Mai chuan Itadori chu a lo kap ta thuai thuai mai. A tlanchhiatna turah chuan Miwa chu a lo awm bawk a. Mahse Itadori chuan chung chu awlsam tak chuan a lo bum thei zel a. Mechameru chu a hnungah lo lang ve lehin Itadori chu a rawn kap ve leh bawk a. Itadori chuan, Ngawi lawk, anni ho hian min hual vek a ni maw? Min thah an tum a ni chiang mai, tiin a ngaihtuah a. Dodo chuan a kut chu lo bengin, Midang chu'n tawp nghal thup a, chutlai hmun atang chuan in thiar fihlim vek tur chuan a ti a. Dodo chuan Itadori chu a chan pual a nih thu chu a sawi a, midang zawng chuan an tlanchhiat san. Dodo chuan, Kan inthian thatna chu kan en chhin tawh dawn mi niang a ti a. Momo thlawk lai chu Megumi chuan a car switch hmang chuan a lo bei a, a ni chu hnuai lamah chuan a thawn thla ta daih a. Maki pawn Miwa chu a sir atang chuan a lo thur chhuak nalh a, Chutiang bawkin Megumi pawn Kamo chu a lo bi tum nghal. Megumi chuan, Nangni ho hian Itadori chu tha in lo tum a maw? a ti a.